Huwa ġuħ li għandi, huwa aptit, huwa stress, huwa għejja, jew forsi huwa għatx. U ħafna drabi aħna malli nħossu dik qisha daqsxejn ta' garra jew ma nafx naqbad ngħidilha, fl-istonku naqbdu u mmorru fil-fridge għax naħsbu li għandna l-ġuħ. Però ġieli ġratilkom li Jgħaddilek il-ħsieb li għandek il-ġuħ. Tkun qed tagħmel xi ħaġa, allura tkun busy, u f'daqqa waħda dak il-ħsieb jitlaq, tinsieh. Fil-verità tinduna tgħid ara, basta, ħames minuti ilu ħsibt li għandi l-ġuħ, fil-verità ma kien ġuħ xejn. Issa, kieku aħna nkunu dejjem reattivi, illi malli nħossu dik il-daqsxejn ta' garra hekk fl-istonku immorru niġru għall-friġġ, ara kemm ħa nkunu qegħdin nieklu kaloriji illi m'għandniex bżonn. U l-kaloriji li m'għandniex bżonn ma ħa jmorru mkien ħlief bħala xaħam f'żaqqna jew fil-body parts fejn ġisimna hemm tendenza illi jżommhom. Allura dan kif se jaffettwa r-riżultati li ħa nġib u x'nista' nagħmel fuqha. Ħa ndawru l-ewwel slide. Mela, tajjeb, mela, flok minti ħa tmur tiġri għal ġol-fridge, ħa nissuġġerilek illi tipprova din is-sistema illi ħa nsemmilek. Number one, Ħu tazza ilma. Jekk tara li inti malli ħadt tazza ilma, dak qisu l-aptit mexa, jista' jkun number one kif għedna għax forsi inti sibt xi ħaġa oħra x'tagħmel, allura indunajt illi fil-verità ma kienx ġuħ. Però jekk inti xrobt u telaq, dak jista' jkun illi fil-verità kien għatx. Ara kemm hi tajba! Jiġifieri kultant moħħna kif jinterpreta il-ġuħ u l-għatx, tant huwa simili, tajjeb, illi faċli nitħawdu li jkun ġuħ meta fil-verità jkun għatx. Allura, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel jekk taħseb illi ma wasalx il-ħin biex tiekol, għax mhux normali tiekol dak il-ħin, ħu tazza jew tnejn ilma. Eehm, mela eħe, jista' jkun li hemm fatturi oħrajn illi qed jagħmlulek hekk, jiġifieri jista' jkun illi inti pereżempju fil-verità qed tipprova ssib żvok Jista' jkun li għall-mod tal-kelma inti qed tipprova, jien naf, taħrab mis-sitwazzjoni. Min naf, pereżempju, qed tistudja jew qiegħda tistudja mat-tfal tiegħek, tajjeb, u qiegħda stressjata, u biex qisu taħrab minn dak il-ħsibijiet li għandek f'moħħok, minn dik l-għeja, tmur tiekol. Jista' jkun li dak huwa l-każ u mhux vera li huwa l-ġuħ? F'dak il-każ ħa nissuġġerilek xi ħaġa oħra. Illi mflok ma tixrob sempliċiment ilma, illi f'żewġ boqriet jitlaq, ħa nissuġġerilek illi tagħmel għal mod tal-kelma bella te. Jew tagħmel xi ħaġa sħuna. Għaliex? Għax meta l-oġġett huwa sħun, number one inti bilfors ħa tixrob ftit ftit. Għax la jkun jaħraq inkella ħa jaħraqlek ilsienek u ma tkunx komda. Tajjeb? Però apparti minn hekk, għax inti qed tieħdu bil-mod, dak minnu nnifsu wkoll qed jikkalmak. Tajjeb, allura dak il-ħin inti dak li jkollok bżonn, jekk inti stressjata, m'għandekx bżonn verament li tiffanga biex jgħaddilek, għandek bżonn xi ħaġa biex tikkalmak. U iva, likwidu li jkun jaħraq naturalment ħa jgħinek anke biex tikkalma anke dik is-sitwazzjoni. Anke jekk tieħu dik it-tazza terġa' ħdejn it-tifel tiegħek waqt li qed tistudjaw, Diġa ħafna aħjar milli inti ħa tiżvoga fl-ikel naturalment. Tajjeb, jista' jkun illi tkun għeja jew ansjetà jew aptit ta' xi ħaġa ħelwa jew morra. Again, mhux bilfors huwa sinjal illi inti bil-ġuħ. Jista' jkun illi hawn min jgħidli per eżempju, qed niftakarha issa, jiena jkolli aptit dik ix-xi ħaġa ħelwa u jiena ngħidlu isma' fil-passat kellhom il-ħelu lest, kellhom per eżempju dawn il-Cadbury, Toblerone u dawk l-affarijiet, jew kienu jmorru għal xi ħaġa aktar naturali. U fil-fatt ħa nissuġġerilek illi kull meta inti jkollok dik id-daqsxejn ta' leblieba għall-ħelu, ħa tieħu ftit nuts. Issa hemm min jgħid li man-nuts iħaxxen ukoll, iva naqblu, tajjeb. Però aħjar milli inti tidra dipendenti fuq iz-zokkor, Tidra illi meta għandek dik in-naqra rokna vojta, jew ġej dak l-istress jew għandek ħabtiet dik ix-xagħra tajba, dak in-naqra nuts, apparti li huwa sustanzjuż ħafna, ħa jnaqqaslek mil-leblieba taz-zokkor. Għax fil-verità ġismek m'għandux bżonn iktar zokkor, li jkollu bżonn huwa nutrijenti oħrajn meta inti tħoss illi wasal iż-żmien taċ-ċikkulata. Tajjeb biex ngħidu hekk. Mela, ehm, di interessanti ħafna. Iktar ma ndum ma niekol, iktar suppost jaqbadni ġuħ, jew le? Kemm interessanti. Hemm min jagħmel il-ġranet ma jiekolx u jgħidulek iktar qabadni ġuħ l-ewwel ftit sigħat, milli qabadni ġuħ illum li forsi ili jumejn tlieta ma niekol. Nota bene, mhux qed ngħidu hawnhekk illi inti ħa tagħmel xi kapulavur għax iddum ma tiekol. Imma hemm min, forsi anke minħabba operazzjonijiet u affarijiet simili, illi jkollu bżonn jagħmel ġranet ma jiekolx. Li sabu huwa illi dak l-aftit tal-ġuħ mhux neċessarjament illi jiżdied, anzi jgħidulek normalment jonqos. Dak qed jurina illi ġisimna m'għandux bżonn jiekol biex jibqa' ħaj, li għandu bżonn żgur huwa illi jixrob. Imma jekk ma niklux, awtomatikament, anke l-muscles tagħna, it-toning tagħna, ħa jibda jitlaq. Naturalment, wara li jitlaq il-muscles, jibda jitlaq anka x-xaħam. U nibdew niddendlu ftit ftit, allura nibdew nikrieħu. Allura li ma niklux qatt m'hija soluzzjoni. Però jista' jkun kif ġieli tkellimt anka fil-passat, illi jkun hemm sistemi oħrajn fejn inti tgħid pereżempju isma' jiena indum ma nibda niekol matul il-ġurnata, l-ewwel kla tiegħi tkun f'nofsinhar. Irrelevanti, mhux importanti fix-xħin tiekol, L-importanti li tkun kilt kollox, allura it's ok jekk inti l-ikel tiegħek tal-ġurnata tibda tieklu minn nofsinhar. Basta tkun kilt kollox. U dik hija importanti ħafna wkoll. Ma nafx għandni xi slides oħrajn? Le, m'għandniex. Mela, recap żgħira? Bħas-soltu mhuwiex importanti fi x'ħin tiekol imma x'tiekol U kemm tiekol? Number two, qabel ma tmur ġirja għall-fridge, ara jekk huwiex għatx li għandek jew jekk ġenwinament għandek bżonn tistrieħ jew taqta'. F'dak il-każ, xi ħaġa sħuna, xi ħaġa forsi li tirrilassakk, li tikkalmak, għaliex le? Ħa mmorru nimxu, per eżempju, dak diġa ħa jgħinna nikkalmaw ukoll. Allura, awtomatikament dawn l-affarijiet tagħmilhom ġurnata wara l-oħra, ara inti kemm ħa tifranka kaloriji għax minflok m'inti qed tmur tiekol, Inti qiegħda tmur tagħmel xi ħaġa ta' rilassament. Jekk għandkom bżonn xi ħaġa, ħa nitlobkom illi kemm sempliċement tikkuntattjawna. Nixtieqkom illi tagħmlu like jew love u share ta' dan il-post ħalli kemm jista' jkun din il-pjaga li għandna Malta ta' obeżità nindirizzawha bl-aħjar mod possibbli. Niltaqgħu.